Insellmulkom nilqawkom għal programm ieħor siqrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Anton Grasso. Anton kiteb qatt kbir ta' kotba. L-ewwel ktieb tiegħu, Il-Jieli bla Qamar, kien l-ewwel volum ta' stejjer osra tal-biża' li ħareġ bil-Malti u ħareġ għall-ewwel darba fl-1974 Imbagħad reġa' ħareġ fl-1997. Xogħlijietu jinkludu essays, traduzzjonijiet, rumanzi, studji, 27 volum ta' stejjer u awtobijografija. Fost xogħlijietu, Enigma saret bħala sensiela televiżiva popolari ħafna. Fl-1981 huwa beda jaħdem bħala direttur tal-programmi mal-istazzjon televiżiv nazzjonali u dam hemmhekk sal-2004. Allura Anton, xi dan l-aħħar? Kważi kważi ċertu niket ngħid li ma tantx qed naqra dan l-aħħar. Eh, fil-fatt anki dik il-kilba kbira, dik il-ħera kbira ta' li kelli lejn il-kitba bdiet batti. Però eh, dal-programm instigani, mbuttani l-istedina tiegħu biex biex immullura fil-ferrovija tan nostalġija ta' meta kont nippubblika l-kodba li ħaditni lura Għall-ewwel tip tiegħi kif għadt int li ħareġ fl-1974 li bla qamar. Ma mhux daqshekk lura. Eh, waqaft eh, fin-1987 meta ippubblikajt it-tifla li jerqet. Dak żmien kelli ftit aktar xar u ftit inqas mhix. U tħabbift ma' awtur li għalija Kien isem ġdid kompletament. Eh, William Katz, l-awtur ta' Dead Dreams, eh, li jena kont libtu publikajtu kifatlek fit-1987, u aktar tard reġa ġi publikat. Eh, jena xtrajt dar romans dal-ktib minant ħabib tiegħi li kellu li kellu ħanut tal-kodba il-ħamrun. U da ħabib birtijaj, da publika li fuq 28 ktib, kien jammira ħafna l-kitba tijaj. U jenet eh, par speċi paperback konċ trajt, u ma konċ trajt eh, il-volum hardback, dan ġabu li minn barra. Eh, u kontat da William Ketz jen par speċi Dead Dreams, mux se offri ġdid, għanda ħafna kodba. tal-biża fl-istudju tiegħi, però ftit, veru ftit huma l-awturi li joġbuni, mhux l-awturi biss. Sirt selettiv ħafna, kważi kattiv, ħanuża il kelma miegħi nifsi, fimt ma ma nħux għosb kollox, anki anki eh, ix-xogħlijiet tiegħi. Ma niddejja xejn, eh, nerġa' ndurhom, jekk nista' nerġa' ndurhom, jekk ma nistax inwarrabhom. William Katz, eh, bdejt naqrah Dead Dreams u l-ewwel l-ewwel paragrafu tiegħu għadda l-bniedem kapaċi joffri xi ħaġa, kapaċi fil-fatt aktar il-qoddim, aktar wara, ġifieri eh, kont qlibt romanzi ieħor tiegħu għax saħħarni. Da romanzi bda hekk. It began like most horrors, without warning. It would take more than a year to pass. Before it was over, it would fascinate a nation, terrorize a town and consume a family. Din il-ġrajja bdiet bħal bosta ġrajjiet oħra bla twissija. Kella tuħu sena biex saħħret nazzjon Weru red belt u ħliet familja. Grazzi ħafna Anton, interessanti ħafna u naħseb ħafna mit-telespettaturi se ifittxu lil William Katz. Nistennukom tagħmlu dan fil-fatt u anka biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant taqraw imqar nitfa' kuljum.